Lutwa me lobo Acholi, amotowu i odiko ma tyenni. Man an Kajik, latinwu acel i kine mungeya kwede i kin piny. An tin dok atye ki lok en. Onongo atamo ni dong myero pe alok kit gin mo, ento oto dok tin pud amito aya botwu. Wun lukakana ma wutye i pala Obeke, wun kakana macalo ayu ma wutye ka mo keken i kin piny, wun omegina ki lumegina ma wupar pi gang dok wupar pi lobowa, wupar pi kakawa. Lutela mo kiken ma tye i kin piny i lobo Acholi kany. Dwan ma dok tyen awaco botwu to pe dwan maber. En aye i ganga ki i Palabek Gem sub county kany. Lawor ca abic me dyewor. Ma cawa ma kitye ka byeko ni cawa ma nen calo abidugo a o kwede i ganga ma tye i pala pa Game Sub County. Mony adek i kom bat ma gin nongo weng gimuduku gubedo ka kwor an i ganga. Ka nget ganga cok i yo manyen ma kibaro bino tuc iye. Pol yo ducu ma gin romo byekone atuc ki iye ka akato acito i ganga. Man weng tye ka bino macalo adugi me lok dog dako lamok cik i ot me palamen. me lamwoo ma lacemoni omwoce kwede i koma atir ka maleng. Dong anongo ni man pe tye ka mito bedo maber tutwal wek aya ka maleng. Amyero acwal dwana ocit bot RDC me lamwoo. Amyero acwal dwana ocit i security lines mo kiken me i lamwoo.

wek kwona pe ocere. An abilubo yo en kit ma lukwany kwo bene mito kwede. Ci amito me Cecen ocita atir ka maleng bot acora ni meno, Neko ka jik pe bedo calo neko gweno gangi, neko ka jik pe bedo calo neko cugu. Ka neko kajik ma tye, kajik gubineke aneka, gi jo ma in icako cwalogi. Pien man gin ma moko atir i ka maleng en aye, atye ka neno acora tye ka cwalo cal ganga, cal ot butona, kit ma ganga tye kwede, tye ka cwalone bota i inbox ma ka mega. Tyen lok ka ityeko caveni-o, itamo ni an anino en ca ma in imito-ni? Itamo ni an awoto en ca ma in imaro-ni? Cobo mitini i koma obibedo tek dok mato remona pe obibedo yot boti tutwal gi jo ma in itye cwalonegi-ni? Ka itye cwalo lutino mony LDU ma ca gwok pe gingeyo an Kajiga abedo anga, ci wabipoko kedgi maber adada. Pe atamo pi rem i ganga, dok pe atamo pi rem i cinga pi lutinina adiki ma i anyim. Mar amiyo ka maleng, macalo wun i lobo Acholi wuwiny ka maleng ngo ma tye ka timme eno. An pe acung ka pyem gi acora me cito i ot moko cik, an pe acung ka mo kiken. Ginyiya acwara. Ento lweny ma tye i kerone i koma, an pe abidok cen tek i gin ma diyo lwak. Kit ma yam awaco kwede i wi jo mukene i kare ma watye ka tuko te balalo, kit ma yam awaco kwede bot jo mukene i kare ma yang watye ka lweny i lok kom yadi i kabedo murumowa kit ma gitye i balane kwede, kit ma yam awaco i kom lukwo ma gilano wan macalo acholi. Moko muranga bati ma oa ki i opic pa OPM ma obino bot jo ma peko odiyogi ma cora opoko bot jo pere-ni ba pe ocit ci ecito ka kwanyo iye kwona. An atye ka tiyo ticca kit omyero ati kwede me neno ni meno jami ma diyo lwak i kit me tela. omyero kiyub obed atir. Ka iniang ni an atye i kin teams ma gitye ka investigating ngo ma in itimo ni, dong itamo ni omyero ikwany iye kwona? Ok, ibikwanyo pien kitwu ngere kit ma kingeyo kwede. Ento kwanyone pe obibedo yot ba dako. kwanya pe obibedo yot. Aciko lutwako, awaco bot lukakanao, awaco bot lupaneao, awaco bot jo mo kiken ma winyo leb Acholi. Gin mo ci atim ka jik pi atura, gin mo ci atim ngat mo macok ki ka jik pi atura. Ha! Pud pe ngere. Wutye ka nyuto col cwiny, wutye ka nyuto col lwetwu, wutye ka nyuto kitwu. Utano myero oter wa i kom lutino pa jo mukene. Wiya pe wil ki wacci ni mono an anga i wang luyat, anga i wang luyii, anga i wang lutal, anga i wang luneko ma keni keni. Pud akwo to, bene abikato ki i megi nio. Ento myero iwek ocobbe maber, lok ka ma awaco botwu eno, kede lutwa, kare okene bibedo me agikki an me cikowu, pe me dok i lok pa acor kit mo keken, Amyero kong ocob ngo ma en tamo ni kit ma dong omyero wawot kwede en aye eno. Meno gin ma nen calo dano ma calo en ni gin ngeyo ni omyero ki ter kwede. An apwoyo.